अखन तऽ भूख लगल यऽ से नहि आबै छै कोइ नहि भोरे एलियै तऽ आब देखै छियै कते छपलियै धान हँ मैया की कहलियै कनि नाश्ता लए कऽ पठा दियौ से अखन तक मैया एलै नाश्ता लए कऽ आ कथी लए बाबुओ कहतै जे हे ओ छै ओना जेठ के ओना ओ गेल छै खेत से कहै छै हँ मगर दूध खाय लए जमा नहि दै छै

बाप रे अंकल अहाँ आरके बुलियै ने बूढ़ पुरान छियै ने अहाँ की बुझबै अखन जे टीकटक बनाबै ने आ वायरल भए जेबै ने तऽ टका ते कमाबै तू रहिए जमान ओहि दिनमे तऽ हमरो ने रहते पामर अखन तऽ अहाँ सब चीज खरापे बात बजबै ई खराब बात भेलै हँ आँय? बुढ़िया के लिए धान छोपू चट चट कऽ तू तऽ भूखले रहि जायत

ओमा भूख से पिया जाना लग जे भट पर ए कथी के छे तोरा कथी के फदरा ना छी तो बाबू का हाय ननी एलिए कुछ खा ले सासू मां की नहीं ननी एलिए हम क्या न गेले जे हमार पुतो खेत में गेले त हम नाश्ता ले ले छी एक लोटा तो पान बाबू का बाबू का भर के ना आवे चलिए तो नहीं कहलिए जाओ वता धान चपेला हम भात ननी आम हे भगवान ए

तो घास नहीं दलिए अपने घास दलिए हाँ। और अपना दे दल वो अंकल और आंटी हो गल थे दोनों पराने हाँ, रहा कनी बकरी अच्छा दल लिया थे। भेल लियो दीदी लियो पानि पी लियो हो गो हमर दीदी को आय हम भुखले छोड़ देलिए गो जल खइयो न देलिए गो गलती भए गेलो दीदी है ई बच्चा सबके चक्कर में चूल्हा चौका के चक्कर में सब बीत गई सिंदूर टकने लगे केना भेलै बड़ा देखै छियै सबके फजगर आ सजगर। जेठकी का छोटकी भूखले रख देलकै बाध में बाबू पानी पिए छे तऽ ओ तऽ जे छै से जे कमबै ले कहावते में छै जे जे पुत गेल हर बाही से तीनू कुल से बाही तऽ ओ जे छै जे धान छपे गेलै घास काटे गेलै तऽ भूखले मरतै ने आ हमरो नहि कहै छै एकटा हम बहिर आदमी हम सुनबो नहि करै छी हमर तऽ सुरते पर से हटि गेलै बाबू अरे तोहर सब नाटक छियै एकटा के घर में के धा दे छै आ आ तोहर टंडेली के लगे ए टेंडली हम तो वना छिए काने के पीछा में हम की बैठल छिए कतो बैठल छै जकरा खेत पठल ह तकरा होइ छै जे जा आबै ले ओ जाइ छै। हमरो कहलकै या हमरा की पता उ तऽ हम खोजत खोजत पहुंचल ओहे म- ओहे हल्ला नहि कर दे आब पूछियो त हमरा जे अच्छा ला आबो जे छै जे ओकरा पानि तानि दह खाय ताय ले दह देलिए बाबू पानि एहि देलिए खातिर ओ नहरा ओगर नहि रहै छै बाबू ई बात ठीके कह छै ई खातिर ओतऽ जाइ छै हमरा साथ मे तऽ भेटै छै खैला काम नहि करते ओते ई रोड बसात मे ई एतऽ जे ओतऽ अच्छा ला की करबा ओहिना होइ छै गृहस्थी परिवार मे एक दिन गलती भए गेलै मानलू ने ला छोड़ जा लिए ने चलू ने खाना लगा दै छी चलू मम्मी हाँ प्यास लगल रह भूख तऽ भूख बात प्यास लगल रह ले ले कन देर आवाज सबर तऽ करू मार कोनो का नीचे ने भेले बाप रे बा आते आते मटर जोख लगे छो आगे बाबू गे बाबू अहाँ के थाहे दीदी बाप रे देखे छियै एते टेंशन हमरा ई बच्चा बुच्ची खाना पीना उतारलू देखे छियै मुँह कान में कुछ लगे नहीं छै हमने हाथ सुना के अब सिलोट लग के करना चाहिए हम आब लिपस्टिक पर मेकअप सेकअप कर लिया आब हम पानी पी लिए ना हाँ। आब साँझो खेबे ठीके है है आप लगा देसी चलू ना उठू ना हम्म। हम है लिया बात से है लिया है लिया, है लिया बेटी के मुंह देखू ना कनी खुश भए जेबै लिअ

अखन तऽ बारह बजे छै ने नाश्ता ने पानि कुछो नहि गेलै करबै तऽ की करबै आँय बाप जेठकी बहुते खराब छी